ai khan me miphun te hi kan rak si ko sihmanhsehlaw zei ruang atu tiang ah atu dirang hmun ah atu diang ah kan van phanh timi kong kan tuak ti kan localism timi nih arok kan then tuk tikah hin hi localism timi hi nih hin a hong ka we tu chu ngan deu hon de tu te ka hol timi ne khan hol tampi ne ka van kan then chin hoi chu zeitin da mi hi kan ma di kan rok ingai pi mi chin ai ti mi miphun ni kan rok ichua pi mi ziaza si mo te van cuap ṭhan lengmang a hauh tikah khin cucu kan rak i chuahpi ziza rak si lem lo an rak i do tuk ko hlan ah hin mu a ruang cu si chom bik paral ṭhan ha kan rak cawn ko cu mu chom bik cu thlai tlai sun khua mi si a umnak inn zong ka phan bal falam peng mi si ko cu Hakha Thlantlang timi thinlung khi Hakha Thlantlang falam e matu e mindat ti ding timi thinlung kan ong ngai mi kan nu kan pu le kan pa an si lo cun kan nih cu Khrihfa kan si tikah a hlan i missionary an rak ṭuan lio zong ah khan tidim pa kha to kan chin chung vialte ah Khrihfa sa bikmi si i cuni cun sangfen van lo te pawl na kha khati khin arok kalmi arok ido tukmi unau bantuk arok omi miphun kan si ko na te zai ruang na tu ah mitin kan man thlen timi kon chim dumi chu tribalism timi la localism timi athong tukin kan thinlung chunga akan ron tu hauda si ti kha zau than haw leng mang kha kha tu akan uk tu kawl mi phun lu miu chi wara kan timi kan dau chu ma mi nih kum sawm sarih chung bak kha a rawt nan kan rawt mi si a ruang cu nan rak theih ciami ah tu a rak kan zoh tu mipi vialte a kan zoh te lai mi pi vialte nan von i fian ding a zeitin dah an rak kan phlei ti si ahcun kei hi zokhua ka si i zokhua khin sizung kan in pek hna lai an ti a dang khua khan sizung kan in pek hna lai an ti than kanmah le kha khua karlak i rem hlah hna seh ti me kha i cuh hna seh ti khan kan an kan duh ko cu khati khan thlai ci te kha an rak kan tu ko cu ka zai da si cun than a ha kha a falam kha chin pe ne miu ro hi ti bantuk khayam bantuk an chia ha khan thel than hoi ti bantuk cun sizung an sak lai zong kan kan boi tuk khamu cun university an sak lai zong kan boi tuk i tu khai ka mi kuma in rak saknak khi pawl hna khi kanmah thinlung a rak um lomi kawl pawl nih tunai kan chimmi ralkap uknak nih hitin kan tuah hna an mah len mah he an i dauh lai i i hua hna se hmai lai i rem kho hla hna se law tribalism timi localism timi hi an mah karlak ah ṭhang te se ti kha an mah nih an rak i tipmi te si cucu politic a lutmi vialte nih cun theih dihmi si kha an rak i tipmi te kha tu hin an tlamtlinh ka ti lai cu tu leo kan dirhmun ah hin maw a tlamtlit bantuk a lo cang a ruang cu kan kal ning kha van za ula nan i fiang tuk ko lai cu cun kha caah khan tu hi miti hi kanmah miphun chinai timi miphun nih hin ai ngaih balmi kan ngeih balmi thinlung a si lo na tein hi cu ralhrang pawl nih kum sawm sarih chung kan thinlung chungah an rak man rawt mi si tikah khin an hlawhtling mi pakhat bantuk ah a chang in hin ni tiang kan dothlennak zong hi kanmah Chin miphun nih dothlennak kan kalpi cuamah mi zong ah a kan hnawrtertu thil pakhat ah a chang ti hi cu el awk lo in van hmuh khawh cio mi khi a si a pahnihnak an min kong an min kha khe cu tuan ten ka rak ti cang mi cu min timi cu kan principal pi si tikah khan cu principal timi cu kan zulh hnga dingmi a tlangpi cu kan min ah khan kan bunh zungzal zei bantuk i abu kan dirh ko ah khan bunh pengmi si annih cu CDF Falam ti hi rak um bal ko tu dothlennak min ong hai ne ana rok tingah hin sihmanhsehlaw cu cu tlawmpal ah zeiruang na CNDF ti an van thlen timi CNDF an van ti bak ah khin thlan thlantlang CDF thlantlang kan ngei CDF Hakha kan ngei CDF Zophei kan ngei Lautu Mara Mindat CDF lawng ten kan ngei dih ko nan zei ruang dah kan unau Falam hot amang mi ka ti lai mu an mah Falam chung lila ah khin ta chunak ah chim duh mi tu tunai i kan pu mual chin i chim bantuk khin Falam ah khin tribalism ti mi hot ai khat lo mi a phun a kurkurup ten ummi miphun kha a tampin um cu a tlang pe van tuak ah khin hlawn ceu tlang an um khualsim an um zangiat an um tua hual ngau kan timi an um kha chung vialte zong nih khan an pom kho lo kha chung vialte kha si diep min an i bunh dih ko sihmahselaw zei ruang dah falam holh ziange ti kan holh awan idan ruangah annih nih chin CNDF timi kherkher an rak but timi a ruang te khan purpose an i tit mi te kha min ong hai nih ana ating i kha bantuk i hriamtlai ke man itlaih sin bakah khan CDF Falam te rak ti ko mi kha CNDF te an rak thlen cha hen a fiang bak ko mi chu tua an ral ka pol na hin CDF tu do thlen nak kan tu choma mi min ong hai na ada ting mi he kan lung tling lo ti kha an i thawh ko natein a cunglei upa tu hnulei ah ahodah khi a thurhnawm tukmi politic ti lai cu te a thurhnawm tukmi uh, naingan ji kha ruangah CNDF timi NDF timi te N te kha avan tel ko chu chu avan tel nak ni zeidah so du ti se cun kan Chin miphun ah CNA timi Chin National Army timi kha a luan ciami kum sawm thum le kum hnih ah khan ana ting hlan ah khan kum hnih kum thum ah khan rok ngaih cangmi si kha rok ngaih cangmi kha a dang vialte Chin miphun tribalism khi hot ai dangmi miphun group group te ummi pawl nih cun CDF in kan thok duak zau i kan mah hot le ceo te kha kan hman khawh ko kan hman khawh ko nan anni nih a rok idan ve nak cu zei ruang ah tim ciam mam te an rok tu ko ti simi ruang cun en ti mi te khan rok te hrim en ti min rak telnak a ruang cu annih cu kannih cu min online kha a dihlak ten thawk dih doh dih ding kha kan rak i timhmi si sihmanhsehlaw annih nih hin an min in an min base in van tuak a si ahcun CNDF ti se cun CNA kan ngeih ko cangah anmah nih N timi an telh ruangah hin annih cu min online kan doh hnu ah hin National Army timi kong ah kan i faih ṭhan lai timi purpose timi i timhnak timh tuahnak ngei ciammam tein rawk dirhmi rawk pekmi min a si. Cucu mipi nih nan theih tuk men ko lai tiah ka ruah. A rawk i dang ngai cu hriam kan tleh cio cio na tein an nih rawk i timhmi kha ṭachet ko na chet pit te an ti kawl te an ti mi tawn kha min ong hlain doh pah a si ṭung duak zau in kan doh pah cu mam kan tei sin bakin uh, CNA Chin National Army timi hin national timi bin kan bunh ve ve lai i a hoda a thong deuh deuh timi nih represent Chin timi represent a tuah kho hnga tu ding dir hmun ah an ni cu dir anok tip mi si min ong hlai doh lawnglawng kha si loin min online kan doh hnu ah CNA hin khi i zuamnak te mah le mah i dohnak um lai i kan nih zong nih en kan ti si ahcun kanmah zong en um ve cang ko ṭung kanmah he Chin National Army kan si kho ve ko timi purpose ngei bu tein timhtuahnak ngei bu ṭha tein fim ngai tein a thurhnawm tukmi kanmah chin kan lakah hihi a rawk tuahtu hi a um ko i tu chan ah tu ahcun chim ka duh lem lo hodah si timi kha cu a tlangpi in theih khawh tawk si i pumpak min in cun kan nem kho men lai lo nain a van i fiang ngai ko lai tiah khin mipi no nih khin a van i fiang ngai ko lai ti khi ka ruahmi si an bihai ah hin kan ralkap pawl hna anmah CNDF ralkap lila kan zei hngal lo tein min Aung Hlaing doh dingah tha ten an rak i thawh ko na tein an cung lai an cung lei a tlai tu hna politic thur hnom mi kanmah Chin ai timi mi phun ah umchuama mi ah khan an ni chu a thur te a lung chung ten tim tuah nak dang min